Obboleessa kiyya Saaladdiin Sa'iid baga nu keessaa dhaloota dirree dhawaadhaa kadiin islaamaa kaddamu biyya isaanii keessatti isinumaan diin kun bu'urri da'awaa ka isiniin gaggeeffamu ta'uu duraan dursee

Nutis akka shabaaba ganda kanaatitti bakka buunee da'awaa diin kana tanuma duraanis itti jirru wanni nama kana humna si dhorka adda faca'uun wanni humna sii kanna ammoo tokkummaan akkuma gaafa abbaan ilmaan torba qabu yookaan ilmaan sadii isaa gaa oggaa odeessan warri garii torba godha warri garii sadii godha akkuma taatettuu sadiis godhi torbaas godhi deemaatii muka tokko tokko fidaadhaa je'ee erge abbaan ilmaan hoggaa ilmaan muka tokko tokko fiduudhaa kutan abbaan hojiidhaanii gahee tokkummaan qabdu barsiisuudhaaf ilmaan kana deemaa muka tokko tokko fidaa je'een hoggaa isaan muka tokko tokko fidanii dhufan muka fiddan kana walitti hidhaadhaa je'een Muka fiddan kana walitti hidhaa je'een. Muka fidan hoggaa walitti hidhan tokko tokkoo isaaniititti muka kana fuudhaatii cabsaa je'een. Muka sadii yookaan muka torba walitti hidhanii si kennanii eenyu cabsa? Namni cabsuu danda'u jira? Hin jiru. Hayaa Erga muka kana kan walitti hiitan kana cabsuu dadhabdanii namuu tokko tokkoo fiddan kana tokko tokkoo fiddan san fudhaa jeen abbaan. Namuutuu muka isaa addaa hiikkatee muka isaa fudhate. Tokko tokkoo fiddan kana cabsaadhaa jeen. Namuutuu jilba itti dhaabee tokko tokkoo fide cabse. Dhagayaa jedhe. Yaa ilmaan kiyya yoonii fi tokkummaadhaan gamtaadhaan ka jiraattan taate diinni fedheehuu isin cabsuu hin danda'uu jee. Ammoo yoo isin wal dhabdanii tokko tokkotti kabaataniituma tokko tokko deemtan taate

Reeytii irraa kan jeedalloon ja'attu re'ee keeysaa reeytii kophaa deemtuu ja'e nabiin aleeyhi afdalu salaati wassalaam hadiisa sahiiha keeysatti tanaaf gamtaadhaan da'awaa tana taanee gaggeeysuudhaaf nutiis Isinii wajjin gamtaadhaan ni dhaabbanna jechuu ni dhaabbanna moo hin dhaabbannu? Warra daawaa tana haqa isiidhaatiin gaggeessu Rabbi nu haa taasisu. Beekumsa nurraa irratellee warra guuttatu Rabbi nu haa taasisu. Irra guddatti wanniin ammoo dhaamsaa namuutii wajjin galuu kaniin nuu dhaamu dhaamsi obboleessa keenyaa akka mata dureetti nuu qabadhu. Dhaamsa jahannan obboleessi keenya sii kanne sun meeshaalee sa'aadaa keessaa karaalee ati ittiin milkii argattu jaha ammaan tana nuu dabarse obboleessi keenya. Khayrii duniyaa aakhiraa rabbi isaa haa dabarsu. Naafi atis warra qabatee itti hojjetu rabbi nu haa taasisu. Tan ammoo akka walii galaatitti dhaamsi isii tana hundaa'uu akka argannu nu taasisu. khayrukum irra caalaan namaa innamaa yakhsha allah min cibaadihi maal jee rabbi subhaanahu wa ta'aala alculamaa je irra caalaan wanni sodaa rabbii akka argannu nu taasisu yoo beekumsa qabaan

Sa warri waa beekuu fi waan beekne wal qixxaawa. Wal qixaa ganda kana keessatti. Wal qixaa. Wanni takka yoo dhufte wal qixan hubatu namni waa beekuu fi waan beekne. Namni waa beeku wanni as dhufe sun isiintu waan kanaa fi kanarraa tolfamte rakkoon isii tana jechuu asirraa odoo waliin atti achi deemtaniiti arge.

Wanni kanarraa waa fudhatee gorfamuu ni dandahu warra aqlii beekumsaa wajjiin taate qabu. Tanaaf waa barachuun bu'ura keenya. Kaayyoo teenya keessatti bu'ura arrarraa kaanee ka waa barachutti hin jirre gara barnootaatitti haa seennu tokkummaan da'awaa tana gad haa geessinu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu. Gara obboleessa keenyaa Ibrahim biyyoodhaatii isin dabarsan inshaallah. Maasha Allah rabbi nurraa jaalatu. Amiirraniin gaayaamee fi kaasirratti ol hin bahinis kaasirratti ol bahees cuftinu galatooma. Amiirran gartee shamarraniitis akka sabboontuu akka ikraamee akka muslimaa warreewwan jammaa ganta kanaa cuftinu galatooma baga dhuftan haawwan keenyaas. Jazaa rabbi isinii haa kafalu. Jazaa rabbi isinii haa kafalu. Akkasii gaa Koonsilli Dirree Dhawaadaa ammaan tana dhaamsa babbareedaa hojii babbareedduu isiniif hin himaa? Aboo isiniif hin himaa? Aboon jedha isiniif hin himaa? Yoo nimetti dalaynaa? Hojii babbareedduu addaa. ta ammaan tana dhaamsaan hin taane ta itti dalaguu deemu isin galte ta addaa isinii as ba'uu deemu ni dalayna moo hin dalayne ni dalaynaa mi yoo maqaa amma dhahe takka ajaa'ibaa ni beektanii migaa biyyoo waan babbareedduu isinii fidu numa beektanii mi akkasitti hojii isa hunda bakka rabbiitti nu haa geessisu Akkam jettan ustaaza keenyaas rabbi akkaan nu haa gahu. Ee ustaaza Waaqi bismillah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrii gaarii rabbi haa kennuuf. Umrii gaarii rabbi haa kennuuf. Ilma isa caalu rabbi haa kennuuf. Ganallee dhageettii gaarii rabbi haa kennuuf. As qofaa miti gaaddisa reefu inni nu haasa'u ka gartee guyyaa qiyaamaa san keessa rabbi haa kaa'u. Jara torban gartee guyyaa qiyaamaa aduu na garrisan. San keessa rabbi haa kaa'u. Riyaa fi dhageessifannaa fi hawamti rabbi irraa haa qabu. Ee rabbi nu haa guddisu. Akkasuma gaa amiira keenyaas rabbi akkaan nu haa gahu. Sheeka keenyaas rabbi akkaan nu haa gahu. Arraan tana masgiida nuurul imaanitti takka je'ee muhaadaraan jalqabas booddee seenaan isii bal'oodha. Si galtee ka amiirran amma dura fillee waa hunda fillee amma amiirran akka ta'u kun hundi amiirran qeeroon teessu tun.